Дуслар, сәлам, сәлам. Сезнең белән мин кабаттан Лесная. Артистлар Сабантуйда ничә сумга җырлый? Икенче өлеш. Киттек. Беренче артист ул Фирдус Тимаев. Святая святых. Шалтыратабыз. Алло.
Алло, Фирдус, сәлам.
Ничек хәлләрегез? Әйбәт.

Потому что минем бар, э, кая җибәрергә. Мин атмазыз сидеть утырмыйм инде теге. Минем потому что группада анда 21 кеше, фәлән фәлән. Просто бәя бар, ай бәя. Бәяне белә беләм, һәм э, шушы бәйрәмдә куелган эшне дә эшли алам. Мә рәхмәт. Пешеп, тамашачыны күтәреп, Бастырып утырган җиреннән. Концерттагы кебек әйме? Ладно, Фирдүс, рәхмәт яме, давай, пока. давай йөзегә, давай пасып. Киләсе артист ул Наил Табанаков. Беләбез хә, бер миллион ала микән? Далек. Наил абый, сәлам! Салам, салам.
Син машина астында мәллә? Юрте. Нәрсә быел күпме аласың? Ты саван туйларга шул 25 сен сразу инде. Аны хәтле теге 400 мең, 300 мең алырга, миңа бер кеше бирми дәне. Нишләп инде? Сорасаң.
Бу миңа алып барырга әйтергә иң ансы получается где-то 60-80. Ничек сорый белеп сорасаң бирерләр может? Кызлардан сорасаң болай ну, сорый белеп.
Син халыкка якын бит. Бәяләр дә халыкныкы. Чыгара күрмәйме син бу әйберне? Черный списокка тыгасың что? Давай тогда. Давай, давай, газель ждет анда, әйдә.
Киләсе артист безнең Ришат Фазлыәхмәтов һәм без аны шалтыратабыз. Тормыш иптәшенә, тәтишкага. Да, приветики. Алло, тәтишка, привет. Под ключ 350 400.
Менә, тәтишка, номерын бирмәй Ришатның. Көнләшә менә. Миңа Ришат кирәкми.
Отмазалась, что ли? Ладно, рәхмәт бик зур.
Рамиль Шарапов, он же Шарапҗан. Шалтыратабыз. Күкрәгемә Алло! Да.
Ничә сумга җырлыйсың быел сабан туйларда? Менә акча сорый башласалар, сез югала мин. Йөрәк сыксык итә дә? Әйе, сыксык итә. Ике килограмм макаронга сикереп йөрим инде мин. Бер ике тапкыр тачкада әйләндерсәләр, вообще ике сабан туйны бушка чыгаламан. Намил Шарапов командасына җыеп барса, где-то булачак 170 тирәсенә, 170-180. А что так мало? Елдан ел үз чамаңны белеп, бәя арта инде ул. Мин дә 500-600 куя алам. Я утыра алам үземне көзгедән карап. Яра тогда.
Чмоки-поки. Менә чмокисы бар, покисы юк. Давай пока. Киләсе артистлар, җырлы гаилә, Зинера һәм Ризат Рамазановлар. Шалтыратабыз.

Булсын, кем ничек тели, шулай йөри. Беренчедән мин инде сәхнәдә беренче көн генә түгел, минем бушка барып эшләгән урыннарым да бик күп. Шуңа күрә мин ничек әйтәләр шулай. Ә миңа ничек бәя бирәләр, менә мин шулай йөрим. Була шундый ситуацияләр, акчаның бик кирәк вакыты. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Күпме бирәләр, менә шуның белән канәгать булып без иҗат итәбез. Ярый, исән сау булыгыз. Ярый, сау булыгыз. Ничек сезгә артистларның быелгы Сабантуйлардагы прайсы? Комментарийларда языгыз.